machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma to be jakome nyathi kimirwa kendo akawo thuolo makende adhiere go tramogi wan kod okinja makambo ka mondo akolane weche moko masani omako piny madhi kod ji ariwa maketho chenro mag dak kata ngima mar dhano an kod okinja kaendi kendo kinja biro kelonwa juogi matut kaluwore kod gima ne juogi oneno ewi got ramogi kaendi okinja makambo got ramogi dhi nade O, Wuod Komenya got ramogi ber kendo kigo wang'i malo ineno ka polo dudo. E, manyiso ni wach nitie piny ramoga jwang'. aneno kago wang'a ewi got kaendi kang'iyo piny taneno ka piny green yani cham wuok piny kaber. Ah, piny ni ng'en kama antie ng'en ka it koro teko juogi. Koro en nyaka cham wuog maber kendo ng'en ni area mag ot ka en ochiek maber kabisa. Anene Nikech sama kama- nabiro eyo kabiro. Ah, juogi ok nyal weya kech kaya. Ero. Nikech ging'e ni ati matek i piny Ramogi Ajwang'. Ichiero Ramogi, ing'e ni Ramogi jogi nosenego. Awinji. To koro nyaka chiere weche gi michiero go Ramogi. Ramogi nogo ngero. Kineno nga- dichwo madhi maber to ng'e ni dhako ber itoke. to kineno dichwo ma dhi marach Mm. to dhako ema kethe e toke Mm. koro juogo golo chik apar matayo jomamon Awinji. omiyo un jomamon nyaka koro uchik itu Mm. makin gi leso pedh leso e dier ot kanyo irie tiendi ng'en mane ka koro i- iwinjo wach ijuogi maber koro chike mabiro tayo mon mondo piny ramoga jwang' kik kethre en ma chik namba achiel wacho ni dhako mosegogo dala ok nind e simba In wuon dala koro. e ing'e ni chode ogo tache piny ramogi Ero. Masani kitana dhako kowuok nodhi siro Ero. to inyalo po ka ogajore ogajore ka Ehe. koro iyudo ka dhako mane osegogo dala Ero. pod obe en ga kod ng'ate moro kama tere e simba Ero. koro chikra moko dagi Awinji. ni kusego kodi dala Aha. to in koro wach mag yawuoyi mag simba koro iweyo ma kilwari simba kanyo ting'e ni rochri ng'e ni sani iyudo ka mon moko nitie ma kata nyuol ok onyuol ok inje ng'en ma to kata nyathi be koro be onyalo rocho nyathi mane odonjo simba ne nikech ikawo mi- ikawo miyo wuon dala iketi simba ing'e ni juogi sani koro rocho piny ramoga jwang' Ehe. ma nyathi mosekawo nga- dhako mane osegogo dala Ero. okel ich simba ka Ero. to en ga piko Aha. en ku ng'eny se sa biro chiemo ni hotel Aha. kati dala to min gi ting'e no wiye wilgo Okawo mayom. Eh, koro mano e rochruok Ero. koro juogi nyisogi ni ndesruok i simba to ne osego kodi dala nyaka rum mano ramogo dagi wi got ka chik namba ariyo nyakwar ramogo ajwang' mabe tayo un joma mine Mm. wacho ni dhako mosegogo dala ok gogo dala diriyo Mm. e, ma sa misega yie ni go kodi dala Ero. Iwuok ni dhigo kodi dala. Awinji. Nyaka ing'e ni in koro wachni ma golo dala kendo rumo. Mae wach mosegwejore ni wi midewa masani. Eh, tinwang'o ka miyo masani. En tek noseyudo mbasne, en oneno ni mano mbasne. Eh, nosedhi bogol kode dala. To neno ni ng'ani nigi sendi, eh, otonglo. Kendo duoke simba. Omenda. Eh, nodok isimba. Ah, pod atin. Mano chik Ramogi Odagi. Chik namba adek nyakwar Ramogi Ajwang' ma be tayo un joma mon wacho ni dhako ma jachode mm. ok tuo chwore. Kendo mano koro onego ng'ani ing'e ni sani joma chuo koteri osuptal to ok duog awinji eh, kechi dhako kowuok ni dhi lime ing'e ni oting'o nyaka chiemo awinji tae kendo bayo go jaode ng'at ma be chode gani bende koro mor ni bwana cha oluongo ni sangene okinyi awinji Eh, awinjo sa- kama ikelono sangene sangene yweyo od ero to en oyweyo od sangene ero koro yiend dhani kowuok Mm. bosetedo chiemo noting'o to oriwre gi osiepne man- moro ni bodhi oli- oneno go ja jaode jaode ng'ano ok duog ing'e nitie mine moko ma en sama ji osenindo awinji owuok odhiga yweyo e gwe- kor gweng' oko Ah, Ubro duogo limo ng'ani. Bende kodewo ni ni nowe chuore ng'ango. Eh, emomiyo mine Mm. bende temie ting'eni chik Ramogi bodag. Mm. Dhi od wuodi gotieno. Eh, Eh. wek ok oyie. Eh, to ng'a dhako dhako binge noyudo sare sande nikech onge ni koro chik Ramogi otweyo. Mm. Ni ng'ama miyo koro ok bi wuoyo ni to min ng'ani ing'e ni chik Ramogi koyie ni luongo ji- nyathini Mm. kata chiwo di gotieno mm. e, nikech sama inyalo yudo kaka koro iloso dipo ka giidho got e, to ka giyie uh -huh. tirochogi koro ong'e nitie mon moko Ero. ma en sechego bang' sa ang'wen mm. mong'e ni jomalo osenindo mm -hmm. owuok odhi odhi limo joge ma oko koro mm. biro duogo kendo ir jaode ni koko gwen Mano, mano, mano onyalo nego ng'ano. Walwar kodgi chik namba ang'wen nyakwara Mugi Ajwang' ma bende tayo winjo ma mine. Ero. Mawacho ni dhako motedo e doho Mm. ok dhi ni mikaya juoga. Ero. E ng'e nitie mine moko ma kodonjo e chuore. Mm. To kong'e ni dhani chieng' mane igogo dalani Aha. nosetim gi- misengni ni juogi. Mhm. E dala ka. Dala ka. Mhm. Bugweno ogo- ool piny. Mhm. Bu Diek. ju- bi- Diek. Mhm. Bujuogi oyie Mhm. ni koro dalani dhakoni osegol kode. Bibigo ka Ramogi koro juok Ramogi oketo chik mm. ni dhakoni kok golgo dala kendo kama chielo mm. koro dhako mar ariyo mobiro madwa ni dhi chwore ajuoga ng'eni ajuogano eh. mano koro doho ma juogi awinji michal ng'ama odhi donjo ni polis eh. ka polis awinji ng'eni in eminyalo aye gi rach eh. eh. koro dhako moringo dhi ni chwore ajuoga eh. ma, ma mikayi dala eh. Mano rocho nyithind mise. Ah, walwar kodgi chik namba abich nyakwara moga jwang' mabe tayo un joma mine. Ero. Mawacho ni dhako ok riw dichwo aru- ariyo gi nyare. Dhako ok riw dichwo gi nyare. Ing'e ni chode koro masani ni. Mano kiki. Mano ing'e ni mon mathoth sani wuotho kuom Awinji. jothieth. Ehe. Ne nodwa ni mondo no- nosedwaro nyathi to tame yudo. Otame. Ing'e ni juogi oroche. To rochruok ni sani ing'e ni otamo ng'ato ng'eyo. Ka- Ing'e ni kitana kidhi ni tuo. titeri e lab tipimi tiyudo ni koro malaria mm. emomaki koro eka mm. daktari thiedho malaria aeto daktari bende kadwa thiedho malaria no tokwongo nyisi ni time nendi eh. kaka, hey. kaka tuoni iwinjo nadi dendi ochakore karang'o to mm. osekawo muda marom nadi hey. Eh. neno degi degi mag manyasigi uh -huh. yeah. tiruwego to, to kane an nyako diere mane pod an e e hera mar mbese Eh. naruwo naruwo naruwo wuonwa gowetena kata wang'a nolil ero Bo- ariwra go wadwa e ng'ango mar mamana ero Eh, magi mano koro juogo twei e koro iparo ikwongo omo fwa iomo fwa to koro juogo idhi dwaro ngedno e kama ne Tili- gigo Eh, timore kama ne gigo timre tilire matin Eh. koro iruwe gi manyasi mar DP ineno ineno ka koro dayi moko mane ochak Dom Tila awinji uh, ma, ma, ma, Margarita Gaudensia Gaudensia Ero. joyiengo wigi Ero. to jok molu- miluongo ni Cipro- Ciprosa Eh, Ciprosa. Wacho- eh, to kinja to wacho ga Yeah. ah nitie Ciprosa Eh, awinji, Ciprosa awinji Siprosa. Siprosa diere cha. Eh, diere diere cha. juogi diere juogi Eh, cha. Gaudensia. Eh, Eh. diere juogi cha. Domtila. Diere juogi cha. Eh, gi- Ero. giwinjowa Ah, sani. Giwinjowa maler. To jok moko ma koro nyinggi ochak bi Roslyn. Aha. Gini guwan to jogi wacho gang'o. Aha. Koro juogi mano chik walwar kode gi i chik namba auchiel Mm. ma bende tayo joma mine ma wacho ni dhako ok yan chi wuode ni raracha. Eh. mano nyathine ah, wuod okendo dhako marandi ma- maradenge ai to dhani an ing'e nitamaga kata nyiso osiepena ni en chi wuod Eh, to mabe kodhi madala mabe kodhi mabro dak e dalana ka adier osiato mage ek mak long Aha. iwinjo kowacho Mm. to ne ara wang' onyiedhre ka wang' ogwal ma othindi ma othindi Eh, ng'eno thinde ni ma othindi tamo oganda Othindi- mosani ing'eno thinde ni to ng'a nothindi ma yamo tero ni to ng'a Eh, iwinjo- ogolu kure Eh, Tiwinjo Mayamo ka- dhigo ni. iwinjo ka koro osejuo wang'e Ero. Mm, to mabiro ni to wendo ng'a Eh, Ni to ok mane be mane en wuodi obukre nokawo kendo. koro iwinjo ka owuoye Ero. koro ramogo dagi Mm. min rujuogi nogo ngero Aha. min ruoth ok ong'e ing'e ni Mm. jomineno richo ma yamo tero ni Ero. moro ma bende kendo lake moro bende ket kodwa yombe jowadgi Ero. mane manyuolo ruoth Mhm. to ma jaber mineno iwuoro gani Aha. en onge en juogi nowacho ne nuchiemi berni en berne nosemiye en berne mokonyorego no gima konye mina kilare e gweng' to yawo gore Aha, to koro nyuolo dhano aha. ma ne tie mtoka kata makel stima brieny kuma niwachoga ni ka ng'ane Aha. mano to onge to moro mineno yamo kelo othindi othindi Othindi. othindi wayamo dhigo ni Eh, ma kata gima inyuomo be Onge no. onge babe kidhi kidhiang' achiel to Tiba- eh. jogo mor matek wacho ni ori Iwuotho e gweng'ni mane pok wane ni ng'ama nowuotho kama. Itemo. Eh, Ng'en kidhi e gweng' moro. Eh. Gi dhiang' achiel tiwinjo ka jogweng'no wuoro. Eh. Pok nwane ni ng'ama nowuotho kama. Ing'eni ni wuoro ni gi chai. Eh. Ni wuotho marach. Mhm. To jodongo mor. Eh. Nikech gweng'ni inyuole nyiri maricho. Ihoso juogi. Eh, joko thindi. Ihoso juogi ma jomoko kaka nodhi pok noduogo pok noduogo ne ji machalo koda mago. Eh, Walwar kodgi. E chik namba abiriyo Awinji. ma bende tayo yawa oga- joma mine Mm. mondo piny ramoga jwang' odhi maber mawacho ni dhako ma chwore otho Mm. nyaka rit nyithinde ma chwore oweyego Mm. ing'e ni ka- ing'e ni king'iyo pinje ma sani ineno miye modongo gi Awinji. asewacho ni mon mane iluongoga ni gaudensia gi Mm. domtila Mm. margarita Mm. magi gin juogi machon Se- Se- Cecilia. Eh, Cecilia Eh. Rus Rosa Eh. nyingego Eh. ai nyingego ne ka dichuo tho Eh. tiyudo ka koseiko kamlus Eh. oh, nyinge moko nitie mane jo- Silvanus. Silvanus Kadom, Kadomnicus. e, do- e, Dominicus Ero. Eh, koseikgi Eh. to mamani dwa duogo koro chandre gi nyithinde Awinji. mochwako mana kong'o Mhm. to nyithindogo nyasaye ne gologa Rito Ni- maber ahinya. nikech mine machon nong'eyo ne onge mwandu maloyo nyathi nikech kowuok boneno dhok kowuok ka mochomo e aora tiwachoga nan mago dho ng'ane to oganda masani nyiwa masani gi ento kien ka chuore otho to owe nyathi Awinji. an ne kabiro an nabiro kaka fwa lweta Eh, wa- wawere aweya kaka nabiro Ero. Eh, koro nyi mon masani Gin ok ging'i ka nyithindo wa kan gi mwandu. To ok gine ni gimoro amoro kata idhi mana e piny i Kisumo town bi ne gorofa malich ma ji odakie. Idhi Siaya, idhi Busia, Ugunja kata mana Homa Bay nyaka Migori. Awinji. En ma nyathi ng'ato. Koro nyathi ka Nyasaye omiyi mane mwandu maduong' nikech ing'e ni nyathino chieng' moro nyalo chungo kari. Iwinjo mana ni ot moro mineno mogo- moger e wi got cha. Mano od Domni, Dominikus moro ma nene mano wuod od domnikus od wuod Dominikus moro ma ne jatu- jatwang' pare e tie nam cha. ee mane thoye mane nyang'o make tie namni Ka, ka tong'o togo. e ok inene min gi min nyithindogo mana usoga par kagi Eh, to wuon gi to twang'o. wuon gi to twang' Ero. ee mano dalano ne ji ochayo Awinji. ok mano dala mane wuon ne, ne jaumni Mhm. ee mane umoga wi tado maber Bas, ot Bas. man wi gat No, ma- ot man wi got to mano od wuode. mano od wuode Aha. Eh, momiyo mon ma sani onyaka ng'e ni ka chuori otho wegi nyithindo adek Ritgi. oweyi gi mwandu mane pok odwaro yudo Nyaka ine ni iritogi. e ting'e ni nyasaye eh, ing'eno gowacho ni tata biro yudo no- gik mochamo kan ni indike barua nidwarogi ing'eno ng'ama ndiwe barua nyasaye nadwa biro e piny nyasaye makelogi To Nyasaye kokelo dhano e lweti kaka ochiemo kod gik mobro timo en mong'eyo. Mm. Ma momino ka nitie jomoko. Mm. Nyathi ne konyono skul Mm. to ringo gi gari marabet. Mm. Ondiko yawuot joma nosomo. Yeah, Ema koro tiyo Ema ni. koro tine. Mhm. E, Koro ok ochuno ni kionge gima ipuonjogo nyathi to in koro ngimani orumo. Nyathi nya- Nyasaye ong'eyo kaka nyathino ne dhi- nyathini ne dhi dongo. E, bu- buwog bulokre dhano. Ah, walwar kode gi chik namba aboro ma bende tayo u nyikwa Ramogi un joma mine. Ma wacho ni ja- dhako nyaka pogre gi nyako. Ing'e ni sani pogo pogo ni ma dhako kata nyako tek. Ok yot. Eh, Nikech dhako bende o- sani ng'en maembe ochiek. Ka Ng'e- wiyo- Wanyisi gimoko. Awinji. Ng'en wajuogi nyisowa. Gimoro nobiro ka nojuku. Ero. sama maembo chiekni Er- dayo be kosepon ariyo Ariyo. bosoyo juku aeto aeto o- o- osoyo juku ka esoyo juku ka mokawo law moro moride maber Eh, kar- eh. kar- kar agoge ka Eh, koro chich mnantu ma lecho pa- lecho pong'o wang'e gi lwar ni en thundi ochung' to ka wiye biro dotimo lwar kama Eh. timanyo rangi Ima- ah, ma- mano tibuke imanyo rangi buke koro rateng ti ayo chwado lipstick ero aeto inyise ni dani nadi Eh. eh wano negi an dan meru inyalo ng'e dan meru an dan meru ichaji nade mm. ichaji ero koro ing'eni dayegi gi bende timbe gi gi mm. idwaro ni kisebet ng'ama duong' ramogi wacho ni dhano ok dong ka dok chien koro weri welokri nyako okinji gen higni machon ka mm. kane lwaro wuok wi mosene ne lwaro se ingama ingama omi luor mal dicha en yeah. nikech koro ingama inyalo chung bi wuoyi mi wuoyi dieri ji ni ng'ane ng'ama duong' eh yeah, ting'e ne en koro loko chenro nyasaye ero Eh, nyasaye loko nyise ka en mwaka ng'eny Ero. teto nyiso nyasaye ni mwaka tin ichuna gidhi kama pod ok aikra ni dhiye Eh, koro koro iyudo ka gichiwo gimiyo ginene pogo gi koro gi nyiri tek Mm. ah chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma bende ta in ng'ama miyo Mhm. wacho ni dhako nyaka bed maler Mm. Eh, ka ing'e ni chon ing'e ni mine ne ler ga. Sani to- Ritruok. sani koro ler juogi ing'e ni chando joma mine ahinya ot ma dichwo ok le- ot ma dichwo ema lerie ing'e ni mano ot ma dak tekie Mm. kidwa ot ma koko ng'enye to en ot ma dhako nyorre Mm. to dichwo ler kanyo wach tekie omiyo nyikwara moga jwang' ma mine juogi dwa ni mondo ubed maler Mm. aneno ni koro onego lor kodgi chik namba apar matayo joma mine nikech aneno ka koro chwo yiengo wigi wacho ni ei kawuono juogi owuoyi wi joma mine manade minego kanyalo bedo abeda kaka okinja kaachiel kod atuobi wuoyono Eh. Ah, ot kawan mayom e ot kaka obet malet ing'en mine mak lergi ing'en tijgi tek Ye- dichwo kal bende wa- wanyis nyikwa ramoga jwang Aha. ni di- ing'en nuntiega wasumbini Mm. wan ing'en juogi nyisowa Mm. to musumba en ga dichuo maler kineno dichuo maler kabisa Mm. ok odaga gi dhako Eh. Eh, ni noler molo dhako ma yudo ka wore wang' Eh, ne en kowuok to kapok ochopo irangach to ywe wor wi didek wuoche chuo polo kama kuotho tundo ka wuoche gon tok tok Eh. tok tok ni sati ing'eno Eh. dha- dhako dhawo ni dunyo ng'uti sa- sati ne ng'uti sadi ne tipiyo kendo yudo ka ng'ut sade ti to sat pod nyien to sati pod nyien mani ng'e ndichuo madak tego ka in dhako moko nonre Eh, maber ing'eni dichuo moko nitie ma kata ka koro pas onge to oolo makaa e sufuria Ero. maler Ero. ogogo nanga pas ok odage gi dhako Awinji. koro mama midwaro ni dhako nyaka tem bed maler malo dichuo mane ot mantie kwe chik namba panya kwara moga jwang' ma kochike juogi loro gochike gi got ramogi ka wacho ni dhako nyaka ng'e wach nyasaye Mhm. Ngin ot ma dhako kia wach Nyasaye. Mano ot mobam ma kata itim nang'o. Nyasaye ma rito i ot, orito ji ariyo dhako gi dichwo. Ing'e ni dhako ka lemo, to nyithindo bende olemo. Mm. Eh, to ot ma dhako ok lemie, Eh. to dichwo leme, nyithindo ok lem. Nyithindo rochore. Nyithindo rochre. Mhm. Koro chik mo joma mine temie uru mondo ung'e kanisa Mm. moloyo chiro. Mm. Eh, dhako mong'e kanisa moloyo chiro, Mm. mano ot ma nyaka chieng' moro olemo wogie. Awinji. Be nyithindo dongie maber. Mhm. Koro ageno joma mine ma mon ng'e ni oriwo mon te komako chike ramogi ajwangi to piny ramogi ajwang dhi bet maber mana kamano jawinjona ne wan kod okinja ma kambo e got ramogi kaendi kendo okinja ne temo kolo chik apar matayo mon iwacho ni ot ma dhako nitie kendo ritre maber mane ot nyalo bedo nitie ot ma dhako ma dichwo manyo matek to dhako koloso i ode kata dhako kia rito mwandu to mano mwandu mok bedi Omiyo akone dhako korite maber to odno nyaka ne olemo. Nyinga Tobi Jakome nyathi Kimirwa.